السلام علیکم میں ہاں تہاڈا بھرا تہاڈا سجن تہاڈا ویر تصور سرائیکی تے تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل تصور سرائیکی دوستو اج دی ویڈیو بہت ہی خاص ہے بہت ہی بہترین ہے انٹرسٹنگ ہے تے کیونکہ اج دی ویڈیو وچ میں تہاڈے دسیساں کہ سرائیکی دے وچ

بھائی کوں سرائیکی دے وچ کیا آہدن بھرا آکھا ویندے بھرا وی آکھا ویندے ادا وی آکھا ویندے ویر وی آکھا ویندے اے میں تہاکوں پہلے ہی ویڈیو دے وچ ڈسایا ہی کہ سرائیکی دے چار لہجے ہیں ہر علاقے دا الگ الگ لہجہ ہے کئی جگہ تے ایکو بھرا آکھا ویندے کئی جگہ تے ایکو ادا آکھا ویندے

تے اگلا لفظ جیڑھا ہے او ہے ابو۔ ابو کوں سرائیکی دے وچ آکھیا ویندے ابا یا وڈیرا وی آکھیا ویندے۔ اگلا لفظ جیڑھا ہے او ہے شوہر۔ اردو دے وچ شوہر آکھیا ویندے۔ سرائیکی دے وچ کیا آکھدن پائے۔

اچھا جیڑھے ساڈے ڈی جی خان دے نال نال علاقے ہن اتھاں کیر تریمتی وی آکھا ویندے اے خیال کرے کہ کہیں جا لہجے چینج ہن تری عورت کوں جیڑھا ہے تریمتی آکھا ویندے ڈی جی خان دے علاقے اچ یا شجاع آباد والے علاقے اچ اتھاں کیر لہجے تھوڑے چینج ہن اگلا جیڑھا لفظ ہے او ہے نا نا۔ نانا اردو دا لفظ ہے تے سرائیکی دے وچ وی اساں نانا آکھدے ہیں یا نانو آکھدے ہیں ایویں ہی نانی کوں اساں نانی یا نانی آکھدے ہیں تقریبا اوں دے بعد اگلا لفظ جیڑھا ہے او ہے پیو دا جیڑھا پیو ہوندے یعنی کہ ابو دا جیڑھا ابو ہوندے اوں کوں آکھدے ہیں اساں دادا۔

ماما آکھا ویندے۔ ایویں ہی مامی ہے سرائیکی دے وچ مامی آکھا ویندے۔ اگلا لفظ ہے ماسی جیڑھی ماں دی بہن ہے اوکوں اساں آکھدے ماسی۔ تے اگلا لفظ جیڑا ہے او ہے یعنی کہ جیڑا ابو ہے اوں دا بھرا ابو دا بھائی ابو دا بھائی جیڑا ہے اوں کوں آکھدے آں اساں چاچا ویسے اج کل دا چاچا ہے ماما ہے نانا ہے جو وی ہے ہر بندہ آکھدے سے یہ ہمارے انکل ہیں جی او نی پتہ لگدا کہ انکل چاچے کوں آکھدے پئے ہن مامے کوں آکھدے پئے ہن کیکوں آکھدے پئے ہن لیکن اے چیزاں جیڑیاں ہن نا

پھوپھی، اساں آہدے ہیں بوا۔ اردو دے وچ آکھیا ویندے پھوپھی، اساں آہدے ہیں بوا۔ اچھا سئیں اگلا لفظ جیڑھا ہے او ہے چاچے دا جیڑھا پوتر ہوندے۔ چاچے دا جیڑھا پوتر تھی گئی، دھی تھی گئی۔ او کیا آکھسوں؟ اوکوں آکھسوں اساں سوتر جیکوں کزن آکھا ویندے۔ جیکوں کزن عام طور تے آکھا ویندے اوکوں اساں آکھدے آں سوتر چاچے دے پتر کوں تے چاچے دے جیڑا جیڑا کیا آکھدے ہنسی جیڑا ماسی دا پتر تھی گیا اوکوں اساں آکھدے آں مسیر یا ملیر آکھدے آں ایویں ہی مامے دے پتر کوں وی اساں ملیر آہدے ہیں۔ اگاں ویندے شوہر دی جیڑھی بہن تھی گئی اوکوں کیا آکھسوں اوکوں اساں آہدے ہیں ننان ننان شوہر دی جیڑھی بیوی دی جیڑھی بہن ہے اوکوں کیا آہدے ہیں اساں اوکوں اساں آہدے ہیں سالی۔ کجھ لفظ جیڑے ہن پنجابی تے سرائیکی دے ملدے جلدے ہن ٹینشن نی گھنڑنی اچھا اگلا لفظ جیڑا ہے بہن او ہے شوہر دا جیڑا تھی گیا ساڈی بہن دا جیڑا شوہر تھی گیا اوکوں کیا آکھدن اوکوں اساں آکھدے ہاں سی بھڑوی آ بنڑوی آ تے جیڑھا بیوی دا جیڑھا بھرا تھی گیا اوکوں آدھے سالہ ایویں ہی شوہر دا جیڑھا بھرا ہے اوکوں کیا آکھسوں اوکوں آکھسوں ݙیر کیا ݙیر آکھسوں۔ شور دا جیہڑا وݙا بھرا ہے اوکوں کیا آکھسوں، اوکوں آکھا ویندے ڄیٹھ تے جیہڑی شور دی وݙی بھیݨ ہے اوکوں کیا آکھسوں، اوکوں آکھا ویندے ڄیٹھاݨی۔ امید ہے کہ جیہڑی چیزاں میں اڄ سمجھائیاں تہاکوں سمجھ آ ڳیاں ہوسن تے کجھ ایندے وچ کیونکہ کافی زباناں جیڑھیاں ہن مکس تھی تے ول ہک زبان بݨدی ہے جتنیاں زباناں وی ہن کوئی زبان ہکو سمی کائنی یعنی کہ کوئی اوندے اپݨے الفاظ کائنی اوندے وچ ہر زبان دے الفاظ مکس تھی کے ول بݨی ڳئی ہے ایویں ہی ایندے وچ وی کوئی پنجابی دے لفظ تے سرائیکی دے مکس لفظ ہوندن تے امید ہے کہ اڄ دی ویڈیو ٻہوں پسند آئی ہوسی اپݨے بھرا اپݨے سڄݨ اپݨے ٻیلی اپݨے ویر کوں ݙیؤ اجازت اللہ دے حوالے